Maitei, maitei, mba'éichapa temimbo'ekuéra, mba'éichapa peiko joa. Hi'ã che pene resãi ha pene katupyry, pene kyre'ỹ ikatu hag̃uáicha ko'ẽko'ẽre jaikuaave jahávo ñane ñe'ẽ guarani. Ko'ápe ñañepyrũ jeýtama ñane ñe'ẽ guarani rehe ikatu hag̃ua che ñañembokatupyryve. Saludos y expresiones de cortesía en guaraní.

Podemos traducir en qué tal, hola o cómo están. Mba'éichapa peime. Maitei che ru. Qué tal señor, hola señor. Maiteípa, hola, qué tal. Mba'éichapa neko'ẽ, cómo amaneciste. Mba'éichapa nde pyharevemi, cómo está tu mañanita. Mba'éichapa nde pyhareve asaje.

ha nde, iporãite ha nde, ikatu avei, bien también, iporãnte avei. Cómo está esta tarde, señora? Mba'éichapa nde ka'aru, kuñakarai? Ikatu avei ere, Mba'éichapa nde ka'arumi, ina kuñakarai?

Esta parte vamos a hablar de la presentaciones, cómo una persona le presenta a la otro o cómo se debe de presentarse. Mba'éichapa pe hapichápe hína ojotopáramo ha oho peteĩ hapicha ndive hína ha'e oñoguaitĩamo peteĩ ñangirũ ndive ha ndoikuaáiva chupe, heẽ, kua che ningo ha'e hína che réra, péicha, péicha, jaháta hese ajépa. Mi nombre es Pedro, che che réra Peru.

óga morotĩ oĩva mante mombyrýpe, péicha jeva. Ha ndépa, nderúpa mba'éicha héra hína, mícha jeva jaipuru jahávo mba'eichaitépa ñañomongetáta jahávo ha ikatu hag̃uáicha jajokuaamie mba'e mbo'ehaópepa nde reñembokatupyry hína, chéngo añembokatupyry hína mbo'ehao guasu papapykuaa rehegua pe hína.

Ojuhu, ojo juguy. Ojo juguy rehegua, he'i ñande aja. Ha nike ña ve'ẽti ojo juvýti, ojo juguy he'i che, upépe ja iñambuéma ñande hegui. Ojo juguy rehegua, o sea que de la misma sangre sería. Mi papá, tu papá, su papá. Che ru, nde ru, itúva. Mi mamá, tu mamá, su mamá. Che sy, nde sy, isy. Mi esposa, tu esposa, su esposa. Che rembireko, ne rembireko, hembireko. Mi marido, tu marido, su marido. Che ména, ne ména, iména. Ha péicha jaha hese jahávo ñañembokatupyryve jahávo ñane ñe'ẽ guaraníre jajépa. Jaikuaamie hag̃ua jahávo mbeguekatúpe. Upéicha avei hína jahechakuaáta hína oĩ avei. Pe mba'ekuaaty apytépe amoĩ peẽme avei ajépa oĩhína ñe'ẽ kuñánte oipurúva, Che ména, ajépa, Che memby, Amicha, ajépa, ha oĩ avei kuimba'énte ikatúva oipuru ñe'ẽ, aja, Che ra'y. che rembireko, umíva umi ñe'ẽ nguéra ajépe. Péicha jaháta ñañembokatupyry jahávo ñane ñe'ẽ guarani membegue katúpe ha ñañeha'ã jaikuaamie ajépe. Opa umi ñe'ẽ jañomongetátama alfabeto guarani rehe ajépe ha che gety guarani he'iva ichupe guaranietépe ajépe. Ha upépe jatopáina umi taikuéra ojepurúva aja, a, a, s, che,

Ko'ãva ha'e hína ajépa. Ko'ãva yke rehe ñamoĩva'erã ajépa ndaha'éiramo hikuái ndaha'éiramo pu'ae. Pu'ae he'ise hína ipúva ijehegui ajépa ha umi ae g̃uarã ñañomongetáta jahaguase jaikuaa ami'ẽ hag̃ua mba'eichaitépa ajépa ñamba'apóta ko'ã ñe'ẽ nguérare jaikuaa porãve hag̃ua ha taikuéra. Ko'ã che gentýa apytépekuéra ningo jatopa hína ajépa mbohapypa mbohapy tai, he'i ñandéve aja, ha opavave ipu, he'i ñandéve aja, ndaipói tai ipu'ỹva. Néi, Qué es lo que queremos decir? Tenemos, en guaraní tenemos treinta y tres letras y treinta y tres sonido treinta y tres letras y treinta y tres sonido y podemos dividirlo en vocales y consonante ahora en esta parte estaremos hablando sobre los vocales pu'aekuéra pu'ae he'ise hína ipúva ijehegui pu'ae ajépa ha Upépe katu jatopáta avei hína mbuaekuéra juruguáva ha tĩguáva. Ha umi ikatupyryvéva katu he'i voi oñemboja'o jeyha irundy hendápe, pu'ae jurugua, pu'ae tĩgua, pu'ae ahy'ogua ha ahy'o tĩguápe, he'i ajépa. Ha ápe ñande jahecháta pu'ae jurugua, a, e, i, o, u, y. Pe'a iporã hína ñañeha'ã ñambopu porã ha jaipe'a voi pe ñande juru ipu porã hag̃ua pe osẽva pe tyapu ñande jurúgui. Ha upéicha avei jaguereko pu'ae tĩgua, ajépa, pe ñane tĩ rýpi osẽva pe pu, a, e, i, o, y, y. Pu'ãva ha'e hína, ajépa. Néi, ha péicha ñañembokatupyry jahávo ñane ñe'ẽ guaranietépe ajépa, ha peve ja ñandekatupyryvéma voi jahávo. Néi, che mbovy'a péicha ñependekatupyryvétama peho, peñeha'ãnte va'ã pembopu ha pejapo ko'ã tembiapo jipy ajépa. peja'e haguéicha amogotovékuri ajépa ja'ékuri che gety guarani oñembojaoha pu'ae ha pundiépe, pundie, ipu, hendive he'isépa, consonante, el mismo significado que el castellano tiene en guaraní, pu, que es sonido, die, es con, con la ayuda de algo. Ha ápe oñemboja'o jey mokõi hendápe, pundie tĩgua, consonantes nasales, pundie jurugua, consonantes orales. Ha ápe jahecháta hína áma mokõi pundie tĩgua ha pundie jurugua oñemboja'o jey ambue hendápe hína. Jahechavéta amo gotove ne ko'ág̃a pundie tĩgua, nge, me, mbe, ne, nde, nge, Tee, Ñe, kuaha epundie tĩgua. Ha kuape katu pundie juruguáva. Che, ge, he, je, ke, le, pe, re, rre, se, te, ve, ipu, so. Ko'ãva ha'e hína la pundie oje'éva chupe. Ipúva hendive, mba'e ndive ipu. Pépe ijykére remoĩvãva, emoĩvarã, e. Mme. Nte. Ete ñamoĩ chupe. Ha castellano-pe katu ñamoĩ chupe iñepyrũrã haipahápe. Eme ja'e chupe en vez ja'e la mme. Néi. Ha péicha jaha ñañembokatupyrýta jahávo ko ñane ñe'ẽ guaraniete. Naiko'ãve ñamohu'ãma jahao ñande achegety rehegua, ajépa ja'e voíkue aja pe pundie jurugua ha pe pundie tĩgua oñemboja'o jey ha hína pundie kóime. Mba'e he'ise upéva? Ipu hendive ha oho oñondive mokõi he'i, mokõi tai oho oñondive, peteĩ púnte oguereko ha ha'e peteĩ taínte avei. Araka'eve ko'ã ndojeírivarã ojuhegui he'i ñandéve. Néi, ha pe jaguereko eh, tĩguáva ha juruguáva apytégui jaitype'ákuri, che, mbe, nde, nge, tẽ ha rre. Néi, péicha ko apo árape ñañembokatupyry ñane ñe'ẽ guarani rehe aja, ñañembokatupyrýkuri ñepyrũrã maiteíkuérare ha ajépa, mba'éichapa he'ẽ mbyasy ñanemaitei los saludos en guarani, Ha upéicha avei asegety ajépa ñañembokatupyryve hag̃ua ñamoñe'ẽ hag̃ua hekoite pe ñe'ẽ guarani ha jaipuru hag̃ua hekoite pe ai taikuéra, ani hag̃uáicha oiko ñepysãnga jehaikuévo ha ñemoñe'ẽnguévo ajépa. Néi, e che mbovy'a ñaimejeyma haguére oñondive'ekuéra, Ñandejára rovasa, Ñandejára resãi. Ha Ñandejára py'aguapy ha ikatupyry toĩ penendive opa ára. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias.